גרעסטע חורבן ווערט א יום טוב, די גרעסטע חורבן פון די גרעסטע פון די גרעסטע דורכפאל ותמי כל השמנה געווארן א יום טוב, האב איך זיך מחיה געווען מיט עפעס האב איך געטראפן אין מיר, מיט גארנישט, תמי כל השמנה, טמא, אבער אם אין עושה כן קנה, דאס איז חנוכה, חנוכה איז ברסלב'ע יום טוב, אימעדזשין איף די חשמונאים וואס נאט ברסלב'ע, און די האבן אין די בית המקדש אין די סי די חורבן, דעי וואלט מעיק א טענות, ווי גאנא העוו טו פעסט עווערי יער אין דיס דעי עוועריטינג וואס א חרבן באט דער וואס ברעסלעווע דעי פיינד וואן באטל אויל אין דעי מעיק א האט דעי סטארט דענסינג דעי סטארט דרענסינג א שיינע מה טוב חלקינו מצוה גדול ליז בשמחה ניין טראכט אריין טינק אבאוט איט אימעדזשין יו העוו א פעלעס ענד יו קאם וויזיט יור פעלעס ענד יו סי דיס די טיפס ברעיק אין ענד די טעק טאק עווריטינג יו פייט סאו וואטס די יום טוב יו העוו טו דא מען דארף מאכן א עצרת מען דארף מאכן מען דארף פאסטן דער וואס ברסלב'ע ברוך השם כ'האב געטראפן א קריגעלע אויל ברוך השם פייעס האב איך די ווייסט ווער די ווייסט וואס כ'האב געטון די ווייסט כ'בין א שמוץ כ'בין א שמוציגע מענטש פייעס האב איך א בארד האב איך כ'רעד נישט אן מיין בארד. מיין בארד. כ'פריי מיך מיט מיין בארד. ציצית האב איך. כ'האב ציצית. כ'האב א קאפל. כ'לייג תפילין. אנגעפילט, אנגעפילט מיט מצוות. כ'האב א מזוזה אויפן טיר. דו ווילסט יא צו דו ווילסט נישט, איך האב א מזוזה איך טוה רצון השם, נישט קיין חילוק ווער איך בין וואס איך בין, איך טוה רצון השם איך פריי מיך מיט דעם, ס'קומט שבת הר ר שלמה, איך היט שבת, איך רייכער נישט שבת, איך טאטש נישט מיין פאון שבת, איך קוק נישט ס'זאל אריין קומען א ארדער צו נישט, איך, צו מ'האט שוין מ'האט שוין ריליעסד די קאנטעינערס, ס'גייט מיך נישט אן, שבת היט איך, לאמיר זיך נאכאמאל צוזאמנעמען וואס מ'האט גערעדט, חנוכה זיין א יום טוב פאר מיינע קינדער אינדערהיים, וואס גיי איך זיי געבן? איך גיי זיי געבן, איך גיי זיצן ביי די לעכט און איך גיי זינגען און איך גיי רעדן שיין צו זיי און איך גיי זיי רעדן פון אמונה, דאס גייט זיין די חנוכה מתנה, און וואס נאך גייט זיין פאר זאת חנוכה? גייט זיין א ספעשל מתנה, מ'גייט אנהייבן רעדן שיין צו די ווייב,

א גרויסע באקס מיט זילווער פעיפער און מען רייסט עס און מען רייסט עס אויף א האלבע שעה און א זאקן, שוין. ס'איז אזוי פרייליך מלא שמחה. וואס צו געבן פאר די קינדער חנוכה? א זיין פרייליך חנוכה. די בעסט גיפט פאר די קידס, א העפי פאדער און מאדער. אין ערענסט די ליוו טוגעדער, די דאונט פייט, בעסט גיפט, די דאונט ניד נאטינג עלס, דארפן גארנישט, האסט נישט דא קיין טאטע מאמע, דארף מען שוין שלעפן די קינדער דא, מען דארף זיי שוין געבן א שבתון דא, מען דארף עס העלפט נישט אבער מאכט שוין אפ, דאס איז די שענסטע זאך וואס מען קען געבן פאר קינדער, א פרייליכע טאטע.